Minto omwamo gusii bwairire ase mogotoka share video eye naende ase amang'ana enche iga aria ase ekeombeki giaito erinde toche amo tokwane eh, ebinto mbiro bigendererete botambe nabwo tokonya gokania abana abam- abamura isiko ng'a ki abana abamura iga ng'ora Amang'ana a Risika mokonyara, naende namotaka korwana esegi, esegi e Risika y'abasacha nabakungu, gose esegi e Risika y'eserekari nabana abamura ere embe, abamura abamwamu, abamura abana baito tobwate abamura bare iga abaiboire iga bare abamwamu. Ense eye yabande ekegusii gegoteba. Nkenyama gekorete ki? Esabire. Bono botambe, nabo togocha iga iga twanya ko, ekesongo tokobateba ng'a twanya koba redirect na amasikani ng'a ng'aki eh, aban, abamura baminto eh, ah, inchu toche amo tokonyane torore ng'a ng'aki to tore aagache, lakini bono okonyora egento kiabeire mono mono iroka bono totaito tokwanire ase emetandao eye ase tore bare tore social media. Banto bande mbari social media because mbabwate ebinto bagokora, mbabwati insa bagocha gokwana social media, lakini abande mbaro ororo tore social media tobwate chinsa togocha iga iga twakwana na abanto baminto. Bono abasacha abagusii baito bare emetandao Na bono babeire nabwo babwate amang'ana y'okogambana, ee, okogambana, e, egesongo tokoroka gose, e, e, nonye korwa kare kera Nyasae abanto batongetwe, Mary the mother of Jesus, e, abang'ina bari ba, barenge ba kare, abang'ina korwa chibuku bari abasani ba Mary, no- nabo bare konya ko Korogota amang'ana banyakoira gochia-gochia, ee, nyagosira tata iga ki kingokina nimbori mama bono iga ore miaka tamanini na saba. Tinko tata tabwate ensa are koenda achia konya kogamba-gamba abakungu aba abasacha bono abagusii, abasacha aba abanene, ee, Abasacha abanene nomosacha obe rimeka komi na nane mpaka oikire bo nemiaka toratebe ore nonye na namisini gose nositini abasacha baito bono abagusii timanyeti kenya because timanyeti kenya baria bamenyete igaa nabo bono okonyora bagasaine gose abagaka abanene babwate abana banyuomire babwate chinyomba chiabo egento gekorokwa gosipa okogambana, ee, nonya nechi ebi- ebibute, okonyora yaani amasacha amanene, amasacha amanene omonto obwate mokaye na abana, okogosipa. Eki negento kiogokumi sana. Eh, abasacha abanene, eh, Bakoimoka, batiga eki baare gokora omosacha oroche obwate mokaye na abana, oende ochie goikaransa ebigute bi'emetandao, korama abasubati, korama abasacha, koramana nabanto. Abasacha abakungu omanyete ki obwate omosacha oo, na kobwate omosacha o keroche biaigo, Tori ko inkio bono gese egasi y'abakungu na okonya kogamba, na ng'a nyango ki abegete nkwaroche nyarebe. Lakini omosacha oo omoronge obwate abanto baye obwate enyomba yaye, ing'aki ogotiga eki kware gokora, gwachia kogamba abakungu, omosacha boria ochiete bware iguru mambia mambia? Naende inche mbateebie iga iga, inche botambe nkobateebia ning'a inche nomong'ina. Tindi korigia ikura, tindi korigia mosacha, tindi korigia kende korwa ase abanto abagusii, abasacha abagusii, ngwenerete mbateebie timbateebie obomaene. Abasacha abagusii kende nkeiyo nkorigia korwa ase inwe, imbarocherete amabera because Nimbwate bamura baminto bare abagusii, nimbwate chikazini chire abagusii, abana bane bare enusu abagusii enusu abakamba, naende nonye nigo iga Amerika, abasacha abamwamu batebererete bare ng'a yaya abe akonya kogosib ta- ase taiyo okogenda mo- nomonto omosacha oroche gogotiga eraini ochake kogosib. Abana aba bane ama- ama- ama- ama- abanene babwate chinderwa aba- abamwamu bama eh. baimoke bagende bachi bachi goikaransa bachi ase bakogamba, batiga eki bare gokora rioba bare gokora ebiasara bachi kogamba abana abamura. Onye morakanie bana baino bamura ng'aki, bamura abasacha mbari ko gossip, gento gekorokwa gossip tari gento ki'abasacha. nyai saitani ochire nyachieni ochire obasoire ase cheinternet echi nomori bono motigete ebinto mogokora mogocha mwacha kogamba amang'ana y'abanto bande bagokora ebinto biabo gwatiga eki kware gokora omosacha onyomete obwate mokaye na abana baye gwatiga eki kware gokora gwacha kogamba emetandao nande egento kende abasacha aba ntori koboroka basacha aba tokoboroka amasuru genyi eh?

Abasacha bare amabanchore, igo nonye, nonye nabana abo oranyorete mbakari babo nomonto obanyorerete abana because mosacha boria obwo okorua erieme orosie omokungu morito tagotiga ekiare gokora acha korama abakungu ase emetandao. Mosacha boria obwo gete mwangi mwambia agakebua agatererwa oyoyoo omosacha obwate omochie oye tabwati nsa agocha acha kogambera emete. Mosacha moronge iga iga iga igo ore buya.

25:18,19:22 Nimbwate akamwana agake nachete konyorera obogotu. Mosacha obogete mambia mambia okebetwe, okarokigwa aa rise inwe ogatererwa ng'a oyo oyo, tori kogenda ochie gosoa bibute, ochie kogamba abakungu, torang'ainia. Igo bono okwakeretu bosa, inki omosacha, inki ore omosacha ekero okoimoka otige eki kware gokora gionsi pi, oche kogamba amang'ana y'abakungu. Naende egento gia kabere, obotaka, obotaka negento ekebe, obotaka bwa obongo negento ekebe sana, eh, nabegete epost igoro y'obotaka, gose erio obotaka, eh. Obotaka bw'obongo. Abanto baria bakondama mono mbaria abasacha ebichuma, gose tari ebichuma, tintaeti ko bariete ebichuma, amasurugeni are obotaka ime. They cannot provide a safe family yabo. Eh? Obotaka tata nyagosira tata ongwenyi iga are goteba ng'a obotaka bw'obongo ne egento ekeriri sana. Can you imagine ng'a ng'a omosacha one atoke ng'a akare asegete akogosipu abakungu Akogosikwa agokwana igoro y'abakungu bande, agokwana igoro y'abasacha bande. Omosacha onyuomete ore na mokaye, oyio naende oikaranse ase gete, onya kogamba abasubati, Tata ongwenye nyanda oche ibere. Obwo nabwo obonto tokoroka obotaka bw'obongo. Igo nabateebete iga abasase, tiga mbateebie, Bwanchani tokoria. Ee, bwanchani togosoma erio bana, bwanchani mbogokoa nyomba, bwanchani mbogokoa ndagera yao ya kera rituko. Obwanchani negento ekiya sana. Abaamerika bagoteba ng'a nyuoma egento gekorokwa potential. Nyuoma omosacha oroche ng'a bono omosacha oyo ntobwate enchera. Tari okonyora omosacha na komera. Nyuoma omosacha karamorigererie omwaka oyomo, oramorigererie emiaka ebere, orarore efamiri yaye buna ng'aki ere, orakore egento gekorokwa background check up. Chifa, chi, chi company chire very successful, Igo chikoenda chia riko abanto bakoreire background check up. Inwe abasubati mokonyora omosacha onde bwensi mwamera, kwanyora omwana nokwachi kwanyu kwoumereka neubi. Gogochi konyora abana kwanyora ng'a abana abare abariri buna omosacha oyio. Kwanyora abana abariri buna sobo, kwanyora ng'a sobo kende nkeiyo. Ekero ngoteba ng'a obotaka bwobongo temineti ng'a tokonyuoma omosacha ore potential At two to three years cheisanera ore omosacha oyo ng'aki narendete eraini yaye otaranyora abana. Igo bono ekero mokorengeri abanto babwate obongo obosinini obotaka bw'obongo nabo bagoteba ng'a ng'a love comes over money. Love comes over money only money naende abasurati aba mogocha mwanyuoma abasacha abataka abataka b'obongo ntaete mo differentiate abataka b'ebende na abataka b'obongo. Naki omosubati ore obongo bwao ogwancha orie egento nomosacha obwate obotaka bw'obongo, naki mogokora mwaigwa omobere buya motaraigota egento gese ekegwansa ekero kwaigotire. Naki oko ogwansie egento kie risacha rire rie rioro risiru genye ritari gochi meremo. Abasubati bare ere inki kiabarire? Naki omosacha mboranie chinguru, omosacha mboranie echuma. Inki echuma? Echuma gese ego, echuma egento keria kere kere chinguru. Ng'aki egento kere egetaka kere chinguru omosacha omotaka. Eh? Inki ogokorera omosacha omotaka ng'a nomwanchete? Obwanchani okorere ki? Obotaka bwa obongo. Obwanchani obwo nabwo ogocha korwa eria eschool fees. Obwanchani obwo nabwo ogocha kogorera abana baye endagera. Omwanchani oo buna bwogocha koira, ogende otebie abanto ng'a oo ing'we oboremo obo ng'a agachere abana bane. Mwanchani ki? A feeling, a feeling, okoigwa, okoigwa naende ng'aki? Tiga ndarusie egoti nigete nagire moyio. Inche nomong'ina bw'emiaka hamisini lakini egento gekwansa ekero chibesi chiroo, inche timanyeti buna ng'aki abasubati inwe egento gegocha kiabansera.

Ng'a negento mokori, ngento ki abasacha aba abataka bakabwate kegwansa keragwansere amasase? Ng'aki mokoria egento gegwansa getabwati enguru? Ng'ai omosacha oyo akorosia chinguru omosacha ore bwoye? Inki ekeire abasacha bare gwaterwa oborimo anse iga amache? Abasacha abare gwaterwa oboremo barigia omokungu omong'aini, bariete omokungu omong'aini, bareme, bagache enyomba, bakinerie abana. Naki ekero abasubati totare gwaterwa oboremo, omosacha omong'aini na omosacha oateirwe oboremo bwaye, okoreta omokungu omotebi nyaboke inchuo, tobeke enyomba iga, nyaboke inchuo, tobeke tobeke echae iga. Nyaboke intwe tosimeke amauga aya, nyaboke intwe totuge eng'ombe eyemo, nyaboke intwe tobeke chingoko iga iga, torayererie abana. Inche nanye korora abasacha, abasacha abagusii ninwe moroche abatang'ani eh, Marion today niko Kisii. I've never seen

nomosacha one gokong'a enyomba eye, ng'aki okomenana nomosacha one kogokonye efamiri yane, ng'aki abasacha aba nigo babwate obotaka bwa obongo. Haya bono baria bagocha bacha abande iga iga America, bono baria bare iga iga America bakonya goitera chindende emetandao, chindende amagaka amanene, infact bana babo mbarakina, they might not even have chibesa baruere abana school fees. bakonyora obobese boke igo, obobese obo nobo bato- bamenyerete na oro bw'emetandao, bakonya gotomera abanto 50 dollars, bakonya gotomera abanto 100 dollars, bagochi matuko goke igo gokirete gokirete, bakorwara, kiamanya koba ng'a ee, ng'a inchuo torosie chigurupu erinde tokore ki? To- to- to- tokonye aba a- abamura aba, abana abasacha aba nabaito. Aye Eric, don't even go there. There is no reducing the incitement. I have brothers. Nimbwate abana abamura. Nimbwate abana aba- abaiseke. Ng'aki orataka omwana oo, okinye omwana oo gaiga Amerika, bari more gaiga Amerika. Ndasibe amache, mbabori riswali eri mong'iraneri. Hmm? Obu Kenya, Onye aande ocheibere, oche iga iga okinie abana bao, abana bao baire ecollege, bakore ecollege, omoiseke oo, eh, kwamboka oo okemonto oo, Mary oo, agende ara- anyuome omonto omenyete a- ase e- eng'aki bakoroka chiproject, omwana oo onyorire em- e- edigiri, onyorire emeremo emiya, agende anyuome efamiri y'omosacha Ere on welfare, bono omwana oo omoiseke kwamboka oo gose kera erio oo, achake kobera ase obotaka boria bwa welfare bokoira government assistance. Otaete gontebia ng'a nyaboko oo, kemonto oo, Mary oo, nere ogocha korusia abamwamu aba ase ewelfare system omwana oo gwakiniri buya kwarure obotaka ime. Yes, goika orue obotaka ime, goika o change egeneration. Onye Tata ore ko otorusetie agatobeka iga iga, you have to change the next generation. Nere eye bono ngokwana Tata onye moyo are anga ngontegerera are, imotebie ng'a Tata amang'ana aria gwantebetie aya bono, e future oborimo boria bwagochia bosio gwatotebetie ng'a basacha tari erasima bakoragerie goika onare bweragerie aye bweka. Enyomba ogochia bosio gegocha koba egento gi'ogwancha. Inki nkorigerie omosacha igoro ye chibese? Tindi korigia omosacha igoro ye chibese. Omwana oo o kemuma anonye korende ang'e omo omonto buna aro aiga seito ase naro akorokwa Camden, ase amariogo are, omwana oo agende ang'e omo omosacha otoboete kera ase omosacha otari gochia sukuru, omosacha otakorete high school, omosacha otabwati bwongo, kemunto oo, kerebi oo, bochaberi oo, amanye gocha omanye gochaka ng'a akonya bono abamwamu aba, Obarusie ase ng'ina biara akonywa esigara, ng'ina biara akonywa enyasore, iso biara neche ere are, ise ise omoke gose ng'ai are. Omwana oo, igo bono naki motaete motete ing'anche, Penina korwa nyandoche ibere tata ondusirie gesima, ondetire nyandoche ibere, ondetire bosongo, ong'irire eronge, eboarding school, Onyirire esironga, ee nakorire, ondetire Amerika, imanye gocha iga iga Amerika, inyuoma omosacha, inche nsomie abana babo ebing'werere, inche ng'agachere ng'ina, inche nkore ki? Inche penine korwa nyandoche ibere, inyirani penine o tata, ing'ende inche koburugera abanto. Onde taiyo ogogokania? Ere abateebeti ng'a, Tata iga aregoteeba, Onye gotagete konyuoma omosacha omotakabi gose nomwanchete, onye gotagete konyuoma omokungu omotakabi gose nomwanchete, eh, monyuome, because bwanchani mbobwati imbebe. Mwaigure? Lakini gokomonyuoma, tobasa korina ng'ina endagera. Tobasa kori na abana bamwabo eschool fees tobasa kori na aba omochie oyi kwanyuoma make sure ng'a nyoko biara mbuya amenyete make sure iso biara mbuya amenyete make sure abana bamino nkaenda bare eschool tata ongwenye iga are gokwana igo because iga abwate abakungu barenga bane naende abaa abakungu aba bonsi Eh, onde teiyo ochete na besa chiaye ase enywomo. Abe abamura bamwabo my mom, bamusubati bamwabo my mom. All the in-laws ibasomire nomogaka okorokwa ngwenyi. So I don't, I'm not just ngomonto ogokwana on social media. I lived it and I know and my father told me if you ever choose konywoma omosacha otabwati kende baba makobiara that was my name makobiara omokonye Nere abanto bamwabo barue ogotaka ime. Baba abamura baye akabatebia, Onye mogotaka konyuoma abasore ati batasometi buna inwe, bamura baminto bono igo obanyore obakore interview, they will tell you ng'a omogaka oria abatebete, Nyuoma omwalimu, erinde kero okare emeremo osomie abana. Nyuoma omwalimu, erinde gokonyora ng'a naye egento giakobeire ngokoa erio are ebiasara, mochi konyuoma abakungu batachiche chisukuru buna inche. Ase ki? Abasacha abange bataete banyuoma abakungu batabwati kende, erinde ba exercise chinguru chiabo erinde babagambere ng'a bono okonyu... Inki mokoenda korigeria abasubati baria batabwati kende mwabarige chiintaneti, mwamanya koira abasubati aba mwababeka Kenya, abande mwa mwachanda abasubati aba mokobareta iga, Mwanya konya kobainyora ing'a mboro mwarenge abataka, mboro nkwabwate kende, nkagachera nyoka enyomba, nkagasomia bana bamino, obochinga obwo has nothing to do with your relationship. Obosensi obwate otige ng'a pa, tari kwanyomete omosubati erinde omo, omotaka erinde bono ase eng'encho kwamokoreire ebinto ng'a kwamoretire America abande mobaretete iga America ase eng'encho mobwete chi green card bono oroche ng'a eye ni achievement. Okwabwete green card by pure luck, gwaikire iga iga. Kere gwaikire iga iga, what are you doing? What are you doing waikire iga iga? Omotagete abanto bache baik- baikaranse, abasubati bache baikaranse okora obosensi, motebererete gossip, motebererete oboriri. Naende abande mwabwate iso na nyoko bare kobabundisa, egeneration ere abayori bakwete. Omanyete HIV claimed a lot of people, abakegori bane, abanto bari bare 60, abanto bari abande bare 70, HIV yabairete iga, mbaiyo. In fact, abakegori bane abange ebakwete.

Ekegori giaito nekero omosacha akorerete omosubati oyomo basanga ti gento eki ngiachete gegakwanerwa gegakwanerwa gegatigwa because yari bosongo abamuragete chigroup chiakwete because bari gosanga omosubati oyomo ya chikombi ari buru buru chikorete abana ari kwerende Nairobi ma kwerende Huruma ari chi estate echi abanto barenge young young people bana bari they did not see day and light Bono abanto bamenye gocha iga iga, eh, bamenye korora batagete goteberera gossip. Gossip. Gossip. Abasacha abagusii, mwabogete mambi mambi mogatera ruya motebererete gossip. Mwamanya koira chibesi chiaino chionsi pi mwatomire gochia seino, mobwate ebimwana ebisinini, abande gesa moachete iga Amerika eye, mwanya kogora nyomba ase ogo ase abana bao, ogocha obeke abana bao ng'a aa mwane enyomba opay off iga emiaka ere 30 Amerika kwaberire ororo opay off enyomba onya goaka na taxes. Abana aba baito tobwate bono mbari gochia gotwara stamina buna eyi tobwate. Abana aba ngocha gokoiranera bare. Abana aba ekero bagokoiranera, ebagokoiranera ase apartment. Tokogora kanyomba igo onya goaka na ng'ora ng'ora gokonya gotomera abanto bamino chibesa, onye naye ogotoma chibesa gochia seino. Kaa abana bao aba ba abamwamu bono b'amama, momaete ng'a nabamwamu b'amama, bagocha konyora emechando, ng'ai bagocha koirana? Aye chibesa chiao nkenye okonya gotoma, nkenye okonya gotoma? Mh. Abana aba ekero bachiire ense yabaakire isiko, nimbwate bono batato. My friend, Ee egasi ere isiko naende nonya ensiblings naroche, am number 18 ase abana 21. Abana aba, adults, kero baikire 18, ebikori abana aba babwate aba iga aba America, bono ebimwana biaino aba bakonya ko gossip, ebimwana biaino ebire ebisiniini. Bana baino mbaraika bachake konywa amariogo, bana baino mbaraika bachake konywa amarwa, abana baino mbarabanyorere abana nyomba. Momanyeti, bono omore emetandao, ribaga mogokora emeremo, morwe emetandao, mokore emeremo, mobeke chibesa enye tayare, abana bagoika ecollege, mobaruere ecollege. Abana bagoika emiaka bakorire ecollege, mobae down payment bang'ane gochia chinyomba chiabo, obachakie are, ase eng'encho aye egwachete iga iga ogachakera nse. Tochakeria abana bao nse. Eh, gose abana bao mbachake ense bono nore iga iga eh, kwabete obotakami bono gwachire iga iga igo oroche iga bono ore omonto omonene naende igo ore omonto omonene igo orikire tari bwe rigete besi chiao nchiragokorera meremo bwerike igo orikire chibesi chia abande okonya goiterera chindende ogocha kobuneka okogoro rituko erimo toika meremo Alafu omenye goteimoka ao bono omenye gochaka goitera chindende ebirogo igoro, ng'a bono omokungu oyo nkamonyuoma, ng'a bono omokungu oyo nkoreire iga. No, abo chinga mobwate bono iga ne gossip e internet. Inki mogokora e internet moko gossip? Albert mbuya mono ase inki? Eh? Naende ing'aki ng'ai omosacha omoronge omogusii abagusii mbarenge iga gese aba bono namaerero? Ng'ai omosacha omoronge okorusia chinsa ochia kobeera eintaneti, eh, nigo ogokogenda otebie abana bao ng'a togende epark, nigo ogotebia abana bao ng'a inche toraende torachese omopira iga iga, eh. yaani bono moko- moroche ng'a bono ebinto ebi mogokora nebinto ebi nabio bigocha kobakonya haya abande iga ndanywe amache eye netopic ende hmm? mwaimokirie abaibori baino mwabaretire mi- mino ase mokao noare nyoko noare nyomba iso noare nyomba abande baretete ng'ina biara abande baretete ise biara na eke nekiamasase mwachoire abaibori nyomba abaibori aba ng'aini tiga mbatebi iga Akoriirwe na Tata are goteeba, Omoibori omong'aini taori gocha acha kobera mwaacha b'ogoikaransera mwao. Omoibori omong'aini noyo ogogoteebia ng'a ki onchao ng'a, Gaki ndegerie oboremo aaria kasarani, ombekere enyomba. Omoibori omong'aini noyo okoa abana baye ribaga, beagache. Lakini abaibori abariri na abana abamura abariri, ibaiboretie abaibori aba, abaibori aba nabo bakonya gooncha-oncha nyomba, abande bakonya koyendora, abande iso na nyoko, Abaibori iso na nyoko nao bare bakonya komena na mwa mwenyomba y'abana. Inche, Penina korwa Nyandoche ibere, nonde mwa omwana one tokonya komenana n'omogaka one twanya koabusana. Imobwati gesokero mokorusia abaibori aba Kenya mwabareta iga iga mwacha kobabeka in a very bad conditions. Inse bekana na moka amo, kwana na moka omokungu omong'aini, omotebi na ng'aki, Baba, e, naende oyio nomong'aini kwa, tiga tobeke chibesa togorere mama obore marisio okimao, mama abere ororo, mama oche otokwani otoirane. Bono amasacha amanene nararetire ng'ina biara, omosacha tata na mama noa bare eroomu ime bakonyakomenana ng'a bamenyete igaa ng'a ne chigreen card baganyete. Abamino ab'ogotwa abanene, mokonya goecha inse enyomba y'omomura, abasacha mbabwate naende obosibore nonya nokoratara, gose bare koria eria emugi omanyete nkorarigereria omugi, nabate ng'a inche nekegeu ki'omo gose tiga mbatebi, kozi more koigwa bintebi ase korwa ase abande. Oikaransete omosacha omanyete nkorarigereria are etibi riria aikaransete aria, naende ecomercial yamanya gocha ekoimokia omobere, omobere oimoka. Oimoka, egento giatenena bono, onya korigereria are. Kagochia oonchoka iga, orora ng'ina biara. Mbora nainwe mwaeire abasacha egento gekorokwa erectile dysfunction. Eh, omosacha egento kiao ki giatenenire na mokao mware gese okochoke boi. Nainche nomong'ina bw'emiaka hamisini naragekunanari kere agenderere konyora chinguru, Nkebasa gokuma pemu omosacha one erinde egoke. Bono omosacha akorigereria etibi erio, omanyete tari aye amasase, tari aye okonya kong'akera ensa naye okonya komogaka oo omorero, omorero, omorero nkorwa ore naye netibi. Bono omogaka one onyorire omorero korwa etibi gochi gochoka iga onyore ng'a tata biara nere no akonya kobendoka iga, mama biara nere no akonya kobendoka iga iga. Eeh! Hii tata! Bono mwarorire ng'a echiro echi chisemi mokorete morusetie abaibori Kenya mokabeka, ebagocha konyora oborwaire bwokoikaransa batari gokora kende. Irani abaibori nka bagorere oboremo, eh, ore oboremo barusie abarogi ime, omanyete abarogi nabare buna ababe. Naende bono nkonya gokorora iga nkorarike ande amang'ana abarogi nabo bare ng'a nakorore wiki eye ngoteba ng'a gose bacha bakanyora, abarogi omanyete nabo bagokorogera korwa ande onsi. Rusia abaibori ase abarogi ime endamwamu nembe, aria bagocha botuko riria mama omino araire ba baite chiombe bae endamwamu nonya na abana bamino bagokoriera endamwamu, rusia mama omino moire gochia aria bokamba, moire gochia aria kachiato, nonya abaibori baagachire enyomba ase okoenda gwakora ki? Naye gwatimoka. Inki abaibori bagokora enyomba ense eyang'ainire?

Rioka. Mbakane boira tindi gochi kobori kura, tindi korigi mosacha, tintageti kende gionsi korwa ase onde tiga mbakonye. Egento egetindete nkianya koba ngetinda. Oire okomenya gochi konyora oyo okonywa esigara egetindete gesang'ani chisigara. Omenye gochi onyore oyo okonywa enyasore eh, bono negento omanyete abanto mbare batamanyeti egento ngwansakere. Naende abasacha abagusii onde tabaretereti iruba eri, tiga mbariretere. Amasase isiko iso mokonyuoma tari amasase abeire nomosacha oyomo. Abasubati aba mobwate isiko na abasubati basamporire ebinto ebiya na ebinto ebibe. Intwe na abanto tomanyete kera egento kegwansa. Bono kwagetindiri, kwakeire chisigara, kwaitire emeremo chidebo, ebitina gose biakonyaarire. Egento eki geche gianse Naki kegwansa? Bono abande imwanya komanya ng'a egento ngwansa kere? Eh, bono nomore mogetindeti rioka. Gento getindete nkegwansa nokora ki? Alcohol iga egoimpea efunction y'omobere. Eh, monywa amaru rioka rioka mokorwa e- e- emeremo mwaetera erikasito. Omonyene Jameson takari konywa, omonyene Heineken takari konywa, iga are healthy buya, erinde arigererie empaya yaye. Inwe bono mwachire igo morikire orikire emeremo y'omonto, meremo tari yaye obwate, ee, igo igo amarwa okogora ne rikasto y'abande, erikasto teri yao, ee, kwamanya gocha etibi okorigereria tibi teri yao, tari aye omonyene etibi eye, tari aye ogo, tari aye Denzel Washington, gose tari aye abanto aba okorigereria igaa, ee, ekero gwaikara nonsi tari aye gwakea ga gwakeroseti. Enyomba eye omenyete tari aye kwanyagachete nabanto, inki oraikaranse otebie abanto gwakorire, erinde abanto batebe ng'a inche omominto akaenda agakora gento gete na gento gete? Ebinto bi'abande bioka bioka bioka nabio ogotumia, kwamanya korwa ororo kwarina omosubati egento. Omosike o kende aganteebia, Naigwa amang'ana abo ase mbuya nachakete chigurupu echi, konya tinchieti konyora echuma riranyegerie, nainwe nakonyegeria. Erinde gaki, yaani bongoki sana. Omosike o kende aganteebia, Omonto, richuma rire riarenge rigiya rigiya, rende agateba ng'a, Ee, nanyorire omonto ritambe buya iga, ee, bono

nengoko, ng'omenye komoboria ng'a lakini ngwakamu? Ng'aki gwakamu, nkwaganya nkamu, omenye gocha gokamu. Nobwate chinguru, amang'ana kwagambire esimi, kwaberire esimi kwagosupire, okaba omosacha bori, omosacha omoronge bori, eh. Moramanyete ng'a omokungu ngoka, momanyete ng'a ogokama onkoro, gose bono inwe momanyete ase engencho more abatambe, mobwate emeremo emiya, momanyete ko gosipu, momanyete bwanchire Amerika, gose ng'a imwaikire, bono igo mokaete ng'a ogokama onkoro. Bono inwe mogotiga abasubati bare amate aa, egento nkero gekorokwa eogasimu timaeti ekegusii naki eogasimu, abasacha mbarabwo batamaeti ng'a eogasimu nero, na gento geko konya kogosipu gosipu, nkegwansa nokora ki? Eeh. Namomaete, na ngwakama, gwakam, indi, indi nacha gokam, first ebinto gwakorire, chisimi kwagambire, chigossip kwagambire, kwagambire Penina, kwagambire Nyarebe, kwagambire Nyarebe, ng'a ogocha gokam nomosacha okonya kogossip, kogossip okonywa namarwa, okonya kobera emetandao, akonya gokuna chisimi, motarachake egento na esimi are, mo- motaraenda are nande esimi are, ng'a ogocha gok- okam, ng'aki ogokam. Basacha, binto mbiri igo. Omosacha noyo omonto okorenda omochie oye. Omaindeti ebusiness yaye ekorokwa ebusiness yaye. Nori rimatiang'i boire, matiang'i nere omosacha oito omogusii. Rigi matiang'i bono iga mbaye assignment, ntaete morigie omonto okorokwa matiang'i. Eh? Morigie matianyi morore aase ako akorika ogochinga emetandao. Ndigerie matianyi morore ng'a matianyi orikire ogochinga okwanera igoro ya Penina okwanera igoro ya. Ndigerie abasacha baria oroche toroche gusii igaa abakeroche morore gose ngonya korika bare ogochinga buna obo. Omosacha omoronge na omonto otenenete bwoye egasi ya gossip na eyabakungu. Totaragosibu naki ekorera, batware ao totorore Yeso gagosoka, erinde toche toteebie abanto ng'a aye ouya osokire. Eyio nere egasi y'abakungu, egasi yaito nokogosipu, na kweboyia, na gotara, na kobeka abana baito babuya, na kobanga chinyomba chibe ase mwatoire. Mosacha omoronge tari kogosipu. Mosacha omoronge na omosacha orendete eraini yaye. Riaro ande mbarorere amabera, mbarorere amabera buna omo- omong'ina. Abande, mochieti koira chinsa momanye mbakungu bane encho ki mware konyuoma. Eh, mochieti gokora homework. Eh, abande mwanyorete abasubati mogakora ki? mokabeka monwe, inche oyomo obo. Oroche onye ngokora kware homework, eh? Omenye konyora omosubati buna oyo, eh? Noanche onyome omosubati buna oyo, igo ogoteba omosubati buna oyo tintageti. Otaranyoma omosubati, karakora homework, manya ng'a ng'aki oko- okonyoma omosubati korwa.

Mokore homework onye kwanyorire omosubati ebianda na penine komianda ochibere akachisago ebianda ebi kwanyorire ebiwana na ebianda rigi enchera kaba omosacha omong'aini aidha omotige origi omosubati ore buyake kobua penina gose rigi enchera Oike Penina ang'e, erinde agokonye korosia egesaku, because onye gogotiga Penina, naende ochie korigia Meri, naende ochie korigia oyonde, nabo okonyagonya kogenda iga, because aye bono korwa day one nkwabwate judgement, origererie Penina omanye ng'a mosubati buna oyo, tari egosori, tinkonyuoma mosubati buna oyo. Naende tata ongwe nigo arenge omong'aini. Let me tell you, tata iga arenge omong'aini sana, ekero abanto aba abakamba aba ba bwone bono abasubati ba tata ekero bachete ng'a bacha gosaba chiombe, tata nabo amanyete ng'a monto omogusii onde monto onde tari ogochia koremereri mwana oyo tiga ting'ina ebinto biaye because namanyete ng'a tori gochia koba bande baria banene mbabete, bono ninche, eh, omogaka oria akabatebia ng'a yaya. Moiretu, omwana oyo noyo one nomuya sana, oyio nere omoibori, omwana oyo peni none nomuya sana, momura bware moiseke omobaganyete, eh, momura omobe moiseke oaraganyete, moiseke omobe momura oaraganyete, eh, nkabusua, tinduerere ng'ombe naye neyemo genda, bono ari nabo bagochikonirwa atebe ng'a ah, oyo reniwe imbosa twaetwe, tiga tokirie omonwa akore ki, atokinerie egesako. Lakini omokungu omong'aini kobwate omorwoti naintwe abakungu bokorwa kare baria bare konya gokwana, omosacha oyo ogopimirie ororire ng'a omokungu oyo iga areke iga iga iga iga, tiga mbange erinde akore ki? Ankonye andoserie egesaku. Egesaku nkeria okorosia kwane orire abana. Igo bono egesaku mbwate bono, abamura bane babeire chinderu, Ab- aba- Moise koo nosi nasire kor- kobekorera, onye tori gokora homework tokoreti homework, onye gotagete omenye obogima obuya buna abasacha bande bamenyete na abakungu aba mokoroka amatuani eh? Igenda ikaranse na mokao ebarimo eyi kwanyomete kwanyorire abana nere mopime

Abaibori ebasaretie emetwe y'abaiseke aba, kende nkeyio oratebie omosubati ise atebetie ng'a bagogochanda, imokia ebinto, okore ki? Oirane amachuma. Tiga gochandeka ase amaboko y'abasubati. Tiga gwecha aya, onye kwarenge omotaka bono kwarorire ng'a ng'aki, omosubati oyo tansigeti. Omosubati oria egento nkere okoyekora ko divorce. Abande imwe chiandegete obomaene. Inche tintaeti ko sugar coat, tari twensi tori baya. Abande obomaene imwe chiandegete. Onye gochandegete, eh, onye omokao gagochandete, tiga konya korera. Tiagochaka konywa amarwa, tiagochaka konywa chinyasore, tiga gwe abuse. Manya ng'a aye nomwana o mama, mama omino nagwanchete, abaiseke bamino nibagwanchete, tata omino nagwanchete, onye gwachiete okebwati gose nekieni kwaroche okanyora omosubati oyo kang'o omosubati nomuya, tiga korera omwana obande, omosubati obande obwate ime, ime, minor 32. Bogorie ebinto biao rigia omosubati onde, e, nyuoma, tata one, nyuoma. Inche bono nabamura batato mbwate iga iga. Enyomba eye ntagete ng'a riria abakungu bachakire gosunyora abana bane mbatebi ng'a nchuga apoe. Inchuo, buna bagochaka gosunyorwa iga abatware ase bagochia, oyio nere ogotwara omochie oo. Lakini bono abange mwachire koibwatika nabasubati mwanyorete ma, abande momanyeti ng'ina abais- abasubati aba inki bababundisete, abande momanyeti inki ise abasubati aba ba- ba- babundisete abaiseke aba, abaiseke bande ebe- ebetiganete, naende tari aye bieka babwate, ebabwate abasacha babere, batato, bane, bono aye iga ore omosacha bw'omoerio. Inki oratakere omosubati okabwata omospanish, omosubati okabwata omonaigeria, omosubati okabwata isiko iga bakobamena bonsi bonsi bonsi. Inki oratakere ogende echela igoro yomosubati omotayayi? Inki oratakere eh? Ogende echela igoro y'omosubati oeneniri na ise. Inki oratakere? Ogende echela igoro y'omosubati onyorire emeremo yaye. Tokonyora abasubati bokoigwa ng'a drunk driving, ng'a domestic violence, ng'a ng'a ng'a ng'a drug charges gose violence. It's very hard onyore omosubati iga iga America, omogusii ore echela because ya violence lakini abachuma noo momenyete echela. Omosubati tiga mbatebie omosubati amachuma, omosubati gachakire gokoorokia amadharau, Omosubaiti gachakire gokwanera buna atagete, ing'a inche tobasa kondetera obochinga, gose omosubaiti kanyorire bono chibesa onye tabwate, kora gekorere efeba ribe gokorende eche orochi gotibongwa, nkorende orochi gotibongwa, omosubaiti oria ng'anye akore enyangi na omosongo, akore enyangi na omonaigeria, akore enyangi na omolaiberia, akore enyangi na omobrazil, nigo okorenda echela, nigo okorenda konywa amarwa, aye ne rimwana ripopiro po eria mama. Poi, esamuse. Omosubati tiga achakire okorigeria amaiso amabe, esamuse, soe chiro naende. After all ng'a oteba ng'a tori mo- monyakieni, mbore igo omosubati oyi bono ochire, ororire ase ande nakararia. Nki okotete oganyire orutwe echela ime, omanye korwa echela oiruse ime? Ase eng'encho ya okonyuoma? Ase eng'encho ya abana? Onye mokao mwasinyanire, mwasinyanire. Naende bono nkobateebia buna omong'ina na inche imanyete ng'a titaeti mwana one oyo ishirini na tano agende echela. Onye basianire nomosongo, because intwe bono chika bakabamura nabasongo, basianire nomo omospanish, basianire oyio banyora titaeti mwana one omomwamu oyo one nasomire na nairire esukuru, achia kogenda echela as'engencho y'omoiseke aroche bw'ekieni. ekorere efeva, eh, ekorere efeva, amasuru genyu nanyatebire nare akonya kogosip online, ekorere efeva, bogorie ebinto biao, naende tobasa kweba ng'a nobwate oboremo seino, Kenya ngwaseretwe. Kenya nokabwate oboremu. Kenya mama omino nao anyare noare tata omino noare. Tiga gochandeka iga iga America because yo obochinga bwao gwakorire, bono omokungu ogotigire, bono ogotagete, naye bwechware iga alafu toche togochangere, tokobeke endege ime, egetondo totomere abayori bao egetondo. Ribaga togogotoma buna egetondo, onye tochieti gokora homework ase kwanyuomete, kwanyu kwanyuomire chibarimo korwa gose enyanda ochebire gose nki yamokama gose ng'ai abasubati siku hizi mokonyora abasubati ma motarakora homework mwabeka mono eh, mwabeka na omosacha oyo onye tachieti gokora homework buya igo nabo okorora ng'a nere na na na iga arenge bwango. Inche gochia nakorete omwaka nkamanya ng'a omoyo ise nomopastor nkamanya ng'a bono aa nabo togosaba ebinto bigosareka ngosaba tore. Intwe tata konya ototebiri ng'a kora omwaka. Inche timanyeti gose inche ndaboria tata biara gose natebeti mbu mura oyo oye ng'aki otaranyuomwa omosubati kare arierie omochi. Timanyeti bono noonde. Lakini bono nase naikire bono inche nomong'ina omogotu kende nkeiyo nkorigia eh. Inche bono noonde ntimogete abamura baane bono ntaete kounyimba tei ng'a bono oboremu ogochaka nainwe monyore chinyomba chiabo. Tari moche motobere omosigo iga iga Amerika mara abande morwarete, mara abande ne chinursing home bare, mara abande nemechango tokobakorera tobarusie chichera chia DUI, mara abande ng'a ng'a ng'a emeremo yabuturu, mara yaani nkarenga togocha konya korera abana abamura iga iga Amerika. Abana baito toiborerete iga iga, eh? Bagotochanda emetu gose nini? Naende baria mobwate ebimwana ebisi nini? Eh, bono ntabia ki echi moko- mokoorokia abana? Nimbote emeremo ngokora. Egasi yane tari okobera emetandao, lakini egasi yane nogocha nakwana amang'ana aria ntaete gokwana in memory of my father, tata orenge very wise man. Abana mbare batabwate ise obwekaine tata. Abana mbare batanya kotebigwa amang'ana buna are kegusii. Basacha mbare ko gossip. Basacha mbare goikaransa bigute banya ko banya goitera chindende. Amasuru yenyu nare akonya goitera chindende online. Abande banyomerete abakungu batigete Kenya nabo bare iga. Otaete gontebia ng'a mokao egento okigwansa riria ogocha gwansa aye. Ibe gokonyoma omokungu, omobekere amasakara, omorete iga kwamenyete ng'a chinto echi abasubati bache iga abacha kobeka na ebisagani ebiri bia open bono biche kobasoa emetwe. Ebisagani ebi bia open biabete empowered long time. It is not something that just happened. Intwe na abanto twabete empowered na abaibori tari onde tochete iga iga tomanyete ng'a ki? Obogima nobwane tari bwonde. Obogima inche ngwetenenera. Tintaeti ng'ende inche gotenenera omonto onde obogima bwane bore independent. Onye kokoa gwakorete moka oo na abana bao, because totareti bache babwekane Penina korwa nyandoche ibere, Penina korwa nyandoche ibere ise amoruseti chi step chinyinge sana. Tata atoruseti chi step, bono goika orusie abana bao chi step chinyinge. Onye togotoka abana bao okinie abana bao mwao na abana bao. na mokao, Indio orengereria chikaba mogocha korwa obotaka obwo ime otaete korwa obotaka obwo ime. Ng'a totaeti koreta mokao iga bang'a abakungu bagoika America batiga abasacha my friend. Omonto naro okamorenderete, ogokorenderete Kenya. Gose omonto naro okamorenderete ase omotigete. Gento nkeri once a once a year. Naende toka ng'a abasubati mbaro abariri. Abasubati na abanto abang'aini sana. Ekero kwanyorire abana nomosubati, omosubati omong'aini, egasi yaye tari okonya gokoamereria, egasi yaye nokoirana nse erinde abana baye basome. Egasi yomokungu nomonto oko make sure ng'a mwaegere buya. Omokungu omong'aini noyo oko- oko- okonya gokora ebinto biaye mwaye mwaye erinde abana bakine. Abana bagokina, momanye korwa ororo Aende, buna mwaichiete Kenya mokarusia abaibori baino ba mama omino abande motigete abakwo abaiso nabo bakare korenda chingoko, mama omino noara, tata omino nere orendete chingoko na abakori emeremo. Aye na mama omino bono ninwe mogotomera tata omino chibese korwa. Onye gotaete komanya ase story ya moka aye gocha koyenda, rigereria mama omino, gose rigereria ng'ina mokao, orore buna abang'ina bagokora. Abang'ina abakorendwa nabana babo buya sana because ebond ere nabana nabaibori na na omokungu yokobogoria omwana emetenyi kianda yere enene sana naende bache bakobwate banyore gogochanda ng'ina aye bono ekina kiao in fact buna aba abamwamu ba gocha kobarasa bare gocha koigwa more buna omogusia oyomo orasiru nomwana oye naigo oyonde nabetwe omoyio nomwana oye because nare goita mokaye oita nabana eh. Goika kera omonto nyomba egento keria ng'a ng'a ng'a omokungu agoakwe chindwee, buna ogoaka omwana obande chindwee abana aba Abamerika aba baroche ngoik mokabare rituko erimo bakorusio. Inki bono otaete okwere omonto kwarwete ase kwarwete ocha gokwera ama? Ase engencho okong'aitia omote totaeti ko kong'ainia obe omosacha ochiete bware maambe maambe ogatererwa oyo mokungu omong'aini noyo ogotumia chinsa chiaye buya. Omokungu omong'aini noyo oko kein gossip, nonye nomokungu ore oko gossip iga akogossip negento gekorokwa moderation gose decorum. Chinsa echi nabaeire nabaeire ense eyemo, onde abe omokungu omoriri sana kogenderera kobera igaa, because nimbwate ebiasara iga ngokora. Tingotiga eki ngokora, nchake koengejia abanto ogaki mbwate abana ba gwento baende esukuru. Chiwaste bits echi nganyete igare, echi iri igare ebiasara ebire, chiwaste bits echi, orori? Eye ne emeremo. Eh? Emeremo eye nganyete erinde nkore ki? Nsomie abana bane. Eh? Tintaeti koba omokungu omoriri. Nyasae oyio ore namato tigakore ki? Tigaigwe. Obwate omwabo, obwate okoboko ochaka. Otabwati omwabo, obwata ki? Moramumo. Ense yabande kenama esabire. I'm here to give you that message. Tokorua ense yao nyandoche ebiroche iga iga Ameru gocha kobekwa echela omosacha omonene omogusii ense eye neye abande ye treat it as such naende moisibiri mokonya kondama ebisuru genyu biri 20 years from now chividio echi moche mochinyore youtube you will remember you will remember ng'a omong'ina narenge facebook ore gokwana ng'a ki rora eki ogosimeka ngoka egesore igoro y'abana bao listen then inche netaya naende tindi koba orikura Tindi korigi mosacha because mosacha ki ong'e ogusi ori gocha kondemeria tindi korigi mosacha tindi korigi kura tindi korigi ki- chi waste bits echi nkoni iga iga tintageti kende korwa ase abanto tiga ntebia abanto obomaene bari bare ki- na monto bakore ki baigwe ebagoteba ng'a monto monene mbiogo eriogo nari eri tiga obosensi grow up tiga konya gosari chinsa go- gosiku ase emetandao eyio nere emessage naba Nyasae oyo.